Dylsai fod reit glir o'r cychwyn a fyddwch chi'n mwynhau Alien Isolation neu peidio. Cwestiwn un, ydych chi'n ffan o'r ffilm Alien? Cwestiwn 2, sut fysa chi'n teimlo tasa'r ffilm yna yn hytrach na bod yn awr a hanner o hyd, yn para mwy nag ugian awr? O, dach chi ddim jyst yn gwatsiad y ffilm, dach chi yn y ffilm, yn cuddio mewn loceri a tu nôl i focsys, bob un eiliad yn brawf o'ch nerfa. Fydd yr alien yn neidio allan o fent yn y to, yn cuddio rownd y gornel nesa? Neu fyddwch chi jyst yn rhoi eich hun ar dân efo molotov cocktail? Dros ugian awr, cofiwch. Swnio fatha hwyl? Peth ydy na'i ddeud o'r cychwyn mod i'n licio Alien Isolation eitha lot deud y gwir, ond dio ddim yn hwyl yn ystyr traddodiadol y gair, profiad ydy hwn, wedi gynllunio i'ch gwneu chi deimlo'n anghynnes drwy'r amser, fel un o'r haunted houses na sy'n popio fyny rhwng Calan Gaea neu raglen Tommo ar Radio Cymru. A dydy hyn ddim yn gliriach nac ar ddechrau'r gêm, cyn i chi gael unrhyw fath o arf gwell na sbanar, cyn i'r alien ymddangos, hyd yn oed, mae'n rhaid i chi weithio'ch ffordd drwy stafell o ryw bump neu chwech o bobl sy ar ôl eich gwaed chi. Ac er eu bod nhw'n gollwng gynnau pan 'da chi'n eu cymryd nhw lawr, allwch chi ddim eu pigo nhw fyny am ryw reswm, a wnewch chi farw fel canlyniad. Lot. Ddim yn fy nghoelio i?

Ac ar ôl hwnna i gyd mae Raelin yn landio wrth gwrs, a does 'na ddim profiad mwy brawychus yn yr holl gêm na'r tro cynta' i chi ddelio efo fo, neu hi, o gwmpas coridor a gwaedlyd yr orsaf ofod Sebastopol. Ac mae'r darn yma hefyd dipyn bach ar yr ochr anodd. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Gêm ddi-drugaredd. Gêm mor ddi-drugaredd, mae'n bygwth eich troi chi ffwrdd ar adegau. Peth da felly bod y stori'n eich llusgo chi nôl i mewn. Yn chwarae rhan Amanda Ripley, merch Ellen Ripley o'r ffilmiau, yn y cyfnod rhwng Alien ac Aliens pan oedd hi'n lolian o gwmpas y gofod mewn cwsg cryogenic, Dach chi ar daith i ddarganfod be ddigwyddodd i'ch mam yn delio efo cast o gymeriadau fysa'n teimlo'n gartrefol iawn mewn unrhyw B-movie gwerthu halen? Mae 'na amryw o droeon yn y gynffon, ac i ddeud y gwir, ella bod 'na dipyn bach gormod. Dyma fersiwn y byd gemau o'r ffilm Return of the King, lle mae'r holl beth yn gorffen mewn ffordd dramatig a boddhaol, ac yna'n cychwyn eto. Ac yna'n gorffan mewn ffordd chydig llai boddhaol, ac yna'n cychwyn eto. Ac yna'n gorffan. Ac yna'n cychwyn. Da chi yn blino'r y peth erbyn y diwedd, mae'n wir, ac i rwbio halan i mewn i'r briw, dydy diwedd go iawn y gêm ddim yn cau pen y mwdwl mewn unrhyw ffordd, ac i'w weld yn bodoli jyst er mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer gêm arall. Ond dwi'n edrych mlaen at chwara'r gêm yna er gwaetha bob dim, ar ôl dipyn bach o frêc o leia. Ac ella bo chi'n gwatshad y fideo yma a ddim yn siŵr iawn pam, achos dio ddim yn edrych fel y peth mwya cyffrous erioed. Wel, ma rhaid i chi ddeall bod Alien Isolation yn ymarfer mewn cynnildeb, ac ma'n dal petha'n ôl. Dim gêm FPS fel Call of Duty ydi hon ond gêm survival horror, yn dilyn olion traed petha fel Resident Evil. Felly ma' 'na fotwm i redeg, ond fyddwch chi byth isio ei iwsio fo, achos bod hwnna'n denu'r eilun. Ma' ganddoch chi lond o'ch breichiau, arfa, ond oni bai am y taflwr fflama bach nifty 'ma, 'di'r un ohonyn nhw'n gwneud dim i'r eilun, oni bai am ei gwneud hi'n flin. Cyniwldeb. Amynedd. Dyna be' 'dych chi angen i lwyddo fama. Mae yna ddarn yng nghanol y gêm lle mae'r alien yn diflannu am sbel a'r bygythiad mawr arall, byddin o android sydd wedi mynd yn wallgo, yn llenwi'r bwlch. Mae'r darn yma yn taflu popeth dach chi 'di ddysgu cyn hynny i'r neilltu, ac yn gadael i chi fyw eich ffantasïa gym mho wrth i chi saethu nhw yn y pen, taflu ffrwydrad electronig i'w canol nhw, i rhoi nhw ar dân, weithiau i gyd ar unwaith. Mae'n benderfyniad doeth iawn gan Creative Assembly, datblygwyr y gêm, i gynnwys y darn yma, achos pan mae'r Alien yn ail ymddangos, a come on, di hwnna ddim yn spoiler, enw'r gêm ydy Alien Isolation, da chi'n gwybod bod hi am ail ymddangos. Da chi'n edrych ar y profed efo llygad ffresh ac yn barod ar gyfer rownd 2. Ar ben hyn i gyd, mae rhai pecynnau o'r gêm yn cynnig cwpl o ddarnau bach extra lle ellwch chi ail-greu digwyddiadau'r ffilm cynta, efo Sigourney Weaver a'r cast greiddiol a phob dim. Yn anffodus, y ffaith eu bod nhw wedi cael y cast yn ôl efo'i gilydd ydi'r peth mwya sylweddol am y darnau ma. Maen nhw'n fyr, does 'na dim lot yma dych chi ddim 'di neud yn y prif gêm yn barod, ac maen nhw'n llawn bugs. A dim y facehuggers bach dychrynllyd 'na dwi'n feddwl. Hanner yr amser o'n i'n chwarae nath yr alien ddim boddran troi fyny. Wel yr ast fawr ddifanar. It's here, okay? It's up to you now. Na, y prif gêm ydy'r boi. Stwff perffaith yn ystod mis Hydref Glaweuog fel hyn, noson Calan Gaean cnoci wrth y drws. Newch chi neidio mewn braw, newch chi regi at y sgrin, taflu'r controller ar draws y stafell ar ôl cael eich lladd am yr ugeinfed tro mewn pum munud, ond dydi rhein ddim yn bethau drwg. Gêm arswyd ydi o, ac fel ddwedais i ar y cychwyn, 'da chi unai'n hapus efo hwnna neu ddim. Dwi wrth fy modd. Felly rhowch go i Alien Isolation, os nad ych chi, yn ofn, yn gachgi, yn fabi mam.